Wakira atĩa wakinĩ? Ai, ai, ai, ai. Geithia, geithia, geithia.

Ũgerage ĩno ũkĩinũka. Ĩĩ ndikaĩ kaĩ Kaĩ gacera kanĩ kwa gwaku. kaĩ kaĩ kaĩ thamĩte nĩkĩ gathuri mugo Ĩka kaĩ maitho makwa megũci. Ĩkarĩ atĩa? Ĩĩ, ndũrĩ ndũrĩ ũragĩkũra Nĩ ũrĩa ndĩrakũra ĩ. Ĩĩ. Rĩu ningĩ mathaa nĩ mandengeretie mũno. ĩ. kawarora naku Ngwĩciria ti- reke- reke njikũrũke ũguo tondũ ndorete ya mũtitũ. Ĩĩ. Gĩthaa gĩkĩ rĩ, nĩ Ĩĩ. kĩrĩa ngĩraga tũgombe. Ĩĩ. Ĩĩ. rĩu rĩ Ĩĩ. we ũkwamba gũthiĩ ũguo ĩ Reke nginyũkie merĩ. nĩgetha nĩgetha ĩĩ reke mahĩtũke reke mahĩtũke ĩĩ ndũkani ĩĩ mũkĩrĩega ona ithuĩ nĩ twĩcigũra rĩu ĩka ũguo ĩ we nĩ tũkwaranĩria ĩ reke njambe thiĩ ũguo ĩĩ na tata tamba ũtigei Ĩĩ, ta- takuhĩrĩria hanini tũtigũcikia ta njũgũma Ĩĩ, ta- ta- takuhĩrĩria hanini itikagio ta njũgũma citikagio ta njũgũma Ĩĩ. nĩ ndĩraugĩte nĩ ngũgũcaria Ĩĩ, tondũ niĩ ndethikĩrĩria rĩ ĩĩ, ndethikĩrĩria rĩ ĩhĩ. ngwĩciria hena hena thĩna hena Thĩna thĩna wa ũrĩkũ? hena thĩna rĩrĩ Ĩĩ. hena thĩna ndĩraigua hihi no ũkorwo wĩthegete Ĩĩ, tondũ niĩ niĩ gathuri mĩeri ta ĩtatũ rĩ ĩĩ,

akĩngora nĩ mũcererwo nĩ mahinda ĩĩ ngĩkĩmwĩra kĩrĩa gũthiĩ kũhũthĩ rĩu rĩ angĩkorwo hena kĩndũ ingĩkĩhũthĩraga gathuri gaitũ ndũkĩndeithie tondũ rĩu niĩ gwakwa gũkĩrĩ kũra nĩngũgũteithia nĩngũgũteithia tondũ rĩrĩ ehe he indo inyuagwo tũmĩtĩ twĩho ĩĩ nĩwanyita Ĩĩ. angĩkorwo no hinya ũcio agĩte rĩ noguo niĩ ndĩrakĩigua maũndũ maya mangĩ meca no ndathiĩ hau rĩ Eh. niä ndathiä hau rä Eh. ngekorwo na nda- ndagäkuä rä ria rä ndirakinya Ah. o rä rä ndakuä rä ria rä Ũngĩkinya nganoga ũtame- ũtacemanĩtie na mũndũ tania gũteithie rĩ Ĩĩ. ũngĩgĩkinya no rĩu nĩwateithĩka Rĩrĩ, ehe, Ĩĩ, tondũ ehe, rĩrĩ. ĩĩ, ona njĩra ĩyo ya kwanyu ũgĩthiĩ ũguo rĩ ĩĩ, kana ũgere mũtitũ-inĩ handũ he tũmĩtĩ tũigana ũna rĩ ĩĩ. ĩ tũ- tũ- tũtaraihaga mũno tũkuhĩ rĩ tå rä kå tå u haiya ndũtũĩ Rĩrĩkũ? He wakinĩ. Kaĩ korĩ nĩ tũĩ ndigĩ ndigithe ndingĩkenyuĩte. He tũmĩtĩ twĩho twĩtagwo rĩrĩ. Ĩĩ. Mahũithia. Eh, ma- Atĩ mahũithia. Ĩĩ mahũithia. Maya ma- makoragwo mahana tarĩ mũbu. Ĩĩ ni mau mau mau romenyere mũndũ agĩthiĩ ũgĩtue marĩa mahũithagio gũkĩhũithia. Ĩĩ. Meho. Ehe. Meho. Ehe. Ũcio nĩ mũtĩ ũmwe ũrĩa ũngĩgũteithia. Ehe. Ndũraihaga. Ehe. Ũiganaga atĩa? Njĩke atĩa naguo? njĩke atĩa naguo ũthiĩ ũthĩe Ĩĩ, no nĩ ũgũtukanie na mũtĩ ũngĩ ĩ- ehe ĩĩ wĩho wĩtagwo thabai atĩ thabai ĩĩ ni Tha- tha- thabai ũyũ ndehaga ngĩteaga Ĩĩ, ni ũyũ ũteaga akĩrĩ ndawa kuguo na nĩ niĩ ndĩyanangĩte akĩrĩ wĩyanangĩte Ehe. ona mahĩndĩ rĩ Ĩĩ. no ũthondekaga Ehe. ũnyiginyigi no ona ĩĩ nĩ tondũ na mũnyiginyigi rĩ no ũnokagĩra ho ĩĩ ni kaĩ thĩna ũcio ũkorauma ehe ĩĩ kuguo thĩna thina ucio ni uguthira ii na wathira no uguka unjire ndiraguteigirie waki teka atiriri Eh. uguo guthiaga ku nie nguthiaga mutitu gora tukombe taguthuka i reke nguthuke Nde- ni- ni- ona ndire ma- ndigũte mathaa Ndũgate ona hanini mahinda. guthuka reke nguthuke ndukae gute mahinda ĩ thina ucio ni uguthira nĩ nĩ sawa itari munyaka wa samaria na muthuri wa Ĩ, ona umagĩra kaingĩ umagĩra kaingĩ

Ĩĩ ni uyu akiri eh na kogo ke jina. Eh. Uyu uyu ri uyu ndathie ndathie njamukie wega njoke njuge guku ri. Hmm? Riu mahuithie mahuithie guku ni ka Ii, kai ngai wakwa nyendete atia kumbe mothe me guku.

Uyu- uyu- uyu- uyu- uyu- uyu akiri ka- uyu akiri uyu ona akiri mugikuyu agathamira kitui uyu ati ino nie ngorigitwo biũ tondũ rĩrĩ ona ona ũyũ nake ndĩmũrumĩrie gathimũ nĩgetha rĩrĩ Ĩĩ, niĩ- niĩ ndingĩtũra na thĩna na ndagĩciarirwo ta arũme arĩa angĩ niĩ ndi ndũreke ndũ- ndũ- ndũ- ndũreke ndĩmũhũri Ĩ, na nĩ- na nĩ nĩretana Eh, eh, ha, ha, ha, ha, ha, haro. Eh, njĩ- njĩ- njĩtagwo njĩtagwo mũthee kĩnagĩ ĩ ndona bũthi teno ũyũ wa wĩkĩrĩte haha ũguo atĩ atĩ atĩ atĩ nĩ mũthondekaga ma- mahinya maya ma kĩũme ĩ nĩ ngo- ĩ ma- ĩ mĩ- mĩ- mĩeri teno ũguo ĩno Na njiguaga no ikamba rĩthondekaga kuguo na ithuĩ nĩtwamenyire wĩra. Rĩ- rĩ- Rĩu ngũria rĩ, rĩu nĩ kĩndũ mũthecaga mũndũ ta njanjo kana nĩ kĩĩ? Atĩ gũthugua? Ũkane ndĩthugue kana ũ- o- o we ũgathugua? Rĩ- rĩu njoke na kũu kana rĩu nĩ- nĩ- nĩ- nĩ gĩtuiha ehe ĩĩ niĩ gũtirĩ mũthenya itangĩoneka tondũ nĩ- ndoigua nĩ thĩna ndĩ naguo na nĩ ndĩrakĩenda gũkĩnina ingĩkĩrega gũgĩũka rĩkĩ ĩĩ atĩ atĩ- atĩ deposit njikie namba-inĩ ĩno ngũtũmĩre ngũtũmĩre ngũtũmĩre mbeca ngũtũmĩre mbeca ũtathondekete kamũndũ ũyũ kũhuana atĩa ĩĩ ithuĩ nĩkĩo mwĩtagwo mĩkora tondũ rĩrĩ we we we akĩrĩ we we akĩrĩ mũkora o, ngũtũmĩre mbeca ũtathondekete kaĩ kaĩ ndĩ mũkĩgu niĩ waigua nĩ- nĩ- waigua waigua waigua ndĩ mũkĩgu ai we we we we mũkora nyamũ ici ciaku nĩ ngũ ai ai ai ai, ai wa-

Andũ metuaga ogĩ mũno gũkũ. Mũndũ agaka- agatarũra posta cia kũhũra na mũtheri. Ngai, ĩno amenya ĩyo nĩ ngoma. Ĩno ndigathaka na mũndũ rĩngĩ ndiĩ.